बिना हेलमेट के गाड़ी चलबै छला सर चलान दै सँ सेहो मना कऽ रहल अछि रे वह रे एतेक पाई के गाड़ी खरीदल होइ छौ आ हेलमेट नहीं खरीदल होइ छौ नहीं पंद्रह हजार टका चलान काट सार के देखा दही बिहार पुलिस के की ताकत छै से सर हमरा हेलमेट में देखाई नहीं पड़त रहिए सर पूरा मुंह झपा जाइए हम देख नहीं पावे छिए सर बाल्टीन के काट के हेलमेट बनेने छला तो घंटा दिखाई देते बात हेलमेट के नहीं छे बात ई छे कि नढ़िया सन के मुंह वाला लग गाड़ी कता से एले सही बात छे भाई हेलमेट खरीदे के औकात नहीं छे तो गाड़ी कता से खरीद लेलके हमरा पता है

एकरा थर्ड डिग्री टॉर्चर दऽ कऽ पूछताछ कर अरे नहि नहि थर्ड डिग्री के काज नहि छै हम कहै छी कहै छी हम कहै छी कहै छी हम जल्दी बात सार के नहि तऽ एखने आम जे छै से मधुबनी वाला बैंक में डकैती कऽ लेने रहियै राव पाई सार के ई तऽ डकैत निकललियौ सर हमरा तऽ पहिले से शक छलै मुँहे कान से चोर चुहार लागै छै अरे भाई लेकिन मधुबनी बैंक में डाका डाले वाला चोर तो ओते पकड़ा गेल रहे ने एहन हम सुनने रहिए हाँ ओ डाका मार के निकलते रहिए ना तखने ओ जे छै से पुलिस राजनगर वाला धो लेलक सार के केना पकड़ा गेली एक्चुअली हम बैंक में डकैती केला के बाद ओते बैस के पैसा के गाना लगलिए एक लाइन से अरे ओ भाई तो ओतऽ बैस क पैसा किया गिनती करऽ लगल ही ओतऽ बैस क पैसा गाने के कोन जरूरत चलो तोरा अरे ओहि बैंक पर लिखल छलैया यार कि काउंटर छोड़े से पहिने पैसा गिन ले बाद में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा ताही कहू हम की करतिए राव बाय ओना अपना भैरी ठीके केलकै की बैंक वाला सार से बेईमान होइए हमरो पैसा के हेरा फेरी कऽ देने रहे बैंक में राजनगर लग राजनगर बैंक के क्लर्क सब बैमान के संगे संगे कल्लर सेहो छै एक बेर शॉपिंग करे लेल बैंक से पैसा निकाले लेल गेल रहूं तऽ मिठाई खाय लेल पचास रुपया हमरा से मांगि लेलक ओ बैंक वाला कह जे अहाँ से पैसा मांगलक ने वह बैंक वाला हमरो से पैसा मांगने रहे मिठाई खाय लेल डकैती के बाद हम कहलिए पहिने गिनो दे तखन दऽ देबो जे जे की कहू गिनते रहिए तब तऽ पुलिस के लप से ने फोन कऽ देलकै यार गिनते रही तखने जे छै से तोरा घर पर जाकर पैसा गिनबाक चाही यार ओतऽ बैस कऽ पाइ गिने के कोन काज छलो आ कम रहते पैसा तखन केस कऽ दैते ओहि बैंक मैनेजर पर सार के बाकी हम सब देख लेतिए है ओ अपन पाइ निकालऽ गेल रहै बैंकसँ जे केस कऽ दैतै मैनेजर पर एक तऽ डकैती करऽ गेल रहे आ उल्टा केसो कऽ देते पैसा कम भेलै तऽ है चोरी केनाइ क्राइम छै क्राइम नहि सर गलत भेलैए एकरा संगे बैंकसँ निकालल पाइके गणनाइ एकर हक रहै हाँ तऽ आओर की सार तू पुलिस वाला भऽ कऽ एकरा क्रिमिनल के संग दऽ रहल छै तऽ की क्रिमिनल इंसान नहि होइ छै रुक सारा ये कमिश्नर साहब गुप्त रोगी पांडे जी के कह का सरेंडर करबै छियो तोरा सस्पेंड करबै छियो तोरा ओकर बाद तू बन बनैत रहे क्रिमिनल सॉरी सर माफ कऽ दिअ चुप सॉरी के नाना आइ साँझ तक जे छै से सस्पेंशन लेटर तोरा भेट जेतौ तोरा एहन ए, पुलिस वाला के कोनो जरूरत नहीं छे सॉरी सर हमरा माफ कऽ दिअ सर हम गरीब आदमी छी हमरा घरमे छोट छोट दूगो घर वाली अछि दूगो घर वाली एक्चुअली हम अपन छोटकी साइडसँ सेहो बियाह कऽ लेलियै ने परसू खिना मंदिर में जाकर चल ठीक छै माफ के लियो आगू से ध्यान रखिए फिलहाल ई कह एहि छोड़ा के की करबाक छै एकरा तो सार के गोली मार दिया पोन में रहना के ना गोली मार दिए ट्रैफिक रूल तो रहल कहिए तो चलान काटते ना आकि गोलिये मार दिए सीधे सबके गोलिये मारे छी तू चलान के संगे संगे कान सेहो काट दिया सार बहिरा एक किलोमीटर तक दौड़ा देलक गाड़ी रोके काल में सुनते नहीं छलैया सार यार तू ट्रैफिक पुलिस छे तोरा लग सिटी छो सिटी बजा बजा कर ट्रैफिक रुकै छै इशारा करबिए ने त सिटी सिटी कहाँ छो तोर सिटी कहाँ छो रो सर आई सी टी हमर बेटा स्कूल लऽ कऽ चलि गेलै ओय माँ रौ बॉय एना केना स्कूल लऽ कऽ चलि गेलो रे सिटी रे सर यौ ओ तऽ हमर वर्दी पहिर कऽ स्कूल जाइ छलए बड़ी मुश्किलसँ सीटी दऽ कऽ मनेलहुँ की कहू खैर एकर चलान काट आ पूछी गाड़ी कतऽ से आनल कहिया सबसँ पहिने तऽ चलानके लेल गाड़ीके नम्बर लिखा छओ नओ चारि सए बीस राव भाई ई तऽ डीआईजी साहब के सर के गाड़ी के नंबर छै ई वएह गाड़ी छै सर कहीं हुनके गाड़ी तऽ नहि चोरा लेलकै लेकिन डीआईजी साहब तऽ एखन तक कंप्लेनो नहि रजिस्टर करेलखिन है मिसिंग कंप्लेन तऽ रजिस्टर करेबाक चाही ने कम से कम हुनका चोरेलिए थोड़े ना जे मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर करेथिन तहन कि दहेज में देलको रे देलखिन है नै दै वाला छथिन बुझलिए से करा एक्चुअली हुनकर सर छमिया पांडे हमर गर्लफ्रेंड छै ने राव आगू से जे छै से हमरा प- पकड़े से पहिने ध्यान राखब से कहि देलहुँ ने बार बार हम वार्निंग नहीं देब हम असुर महाराज के कहि के एक एक के सस्पेंड करा देबै हम से छै से